Helo, Charles George ydw i. Dwi'n byw ac yn gweithio ar fferm Dug Odro yng Nghasblaidd, Sir Benfro. I ddechrau, mae'n fraint i cael fy nhwynebu am y wobr Shwmae Sir Benfro yma, yn enwedig fel rhan o Glwb Ffermwyr Ifanc, sydd yn fudiad agos iawn ata i. Dw i wedi bod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun ers sawl blwyddyn nawr, gewn ni weud, ac eleni ges i anrhydedd i fod yn ysgrifennydd y glwb yn ystod blwyddyn llwyddiannus iawn i ni ar y cyfan. Ga i weud tymed bach ambiti fy nghefndir? Fe ges i fy magu mewn cartref di-Cymraeg, felly yn y Fforest does dim fy mam na fy nhad yn gallu siarad neu ddeall Cymraeg. Felly, fel bod chi'n gallu dychmygu, mae wedi bod yn dipyn o her i fi i ddysgu'r iaith, ond ar yr un pryd, dwi'n falch iawn o'r cyfle, rili, o'r cyfle i, dim ond jyst i ddysgu'r iaith, ond hefyd i astudio iaith fel iaith cyntaf drwy'r ysgol. Felly, es i ysgol Trletted am ysgol gynradd, a wedyn cariais i ymlaen gyda Cymraeg iaith cyntaf yn ysgol Bro Gwaun, ble wnes i cyrmagu iaith a llenyddiaeth dan lefel dygau, a hefyd astudies i bynciau fel hanes a ddaearyddiaeth drwy'r gyfrwng Gymraeg. Ac yn sicr mae profiadau addysgol fi wedi helpu fi i barhau fy iaith, wel, parhau defnydd o iaith tan heddi. Shwmae, Nia George yw'r enw a fi yw Trefnydd Ffermwyr Ifanc Sir Benfro. Charles George o Glwb Abergwein, um, mae Charlie fel ni'n galw fe, um, yn ddysgwr Cymraeg, uh, wedi astudio drwy'r ail iaith, ond um, eleni fe yw ysgrifennydd Clwb Abergwein a Dwi wedi bod mor browd o'r ffordd mae wedi taflu'i hunan mewn i bob agwedd o'r clwb um, yn y ddwy iaith, ond yn fwy na dim, um, fe wnaeth Charlie Lenny gystadlu yn y siarad cyhoeddus Cymraeg uh, yn y cystadleuaeth um, dadl, lle oedd e'n gwneud y cystadleuaeth gyfan drwy gyfrwng y Gymraeg a dyw siarad cyhoeddus ddim yn beth rhwydd i wneud ar y gorau, ond i wneud hynny mewn cystadleuaeth er mwyn sicrhau fod na dîm o'i glwb e yn cystadlu. Mae hwnna'n beth mowr um, a dwi'n falch o weld Charlie yn um, cael yr hyder nawr i fynd mlaen i ddefnyddio'i Gymraeg. Mae fe'n dod mewn i'r swyddfa, um, neu pan dwi'n gweld e mas mewn digwyddiadau, mae e wastad yn ratau a yn barod i gael sgwrs dy fi drwy gyfrwng y Gymraeg, lle o'n i wedi bod yn siarad Saesneg yn gilydd um, cyn hynny, felly mae fe'n beth braf i weld e yn cael yr hyder i fynd mlaen a wneud mwy, a dwi'n mawr obeithio welwn ni mwy o Charlie yn y cystadlaethau Cymraeg yn ogystal â'r rhai Saesneg y flwyddyn nesaf. Yn y, yn y flwyddyn diwetha, yn bendant, uh, fi wedi rhoi mwy ymdrech i wella fy, fy Nghymraeg. Um, o fi'n teimlo fel swyddog Mewn clwb hollol dwyieithog, bod e'n bwysig bod fi'n gallu trefnu unrhyw gweithgareddau neu a chysylltu gyda unrhyw aelodau na rhieni yn y ddwy iaith. Yn ystod y flwyddyn, fi wedi cystadlu mewn sawl cystadleuaeth drwy iaith Gymraeg. Ar ddechrau y flwyddyn, Yym, o- o'n i'n cystadlu mewn y- yr Eisteddfod, ble enillon ni fel clwb. Yym, ac yn bersonol, o' fi'n cystadlu mewn y- yr Unawd Sioe Gerdd, yym, yr Unawd y- y ca- y Gan Gyfoes, sori, yym, y Dawns y Gwerin, a y Parti Ensign. Felly, yym, yn fishi iawn yn ystod y dydd, ydy. Ym mis Chwefror, wnes i siarad cyhoeddus Cymraeg am y tro cyntaf, ble oedd rhaid i fi wrthwynebu yr cynnig yn ystod dadl, a fel clwb, daethon ni yn gydradd gyntaf, felly dipyn o gamp i ni. A wedyn ym mis Mawrth, oedd hi wedi cael ei gyfweili ar gyfer y rhaglen ffermio ar S4C, Felly daethwn, daeth cameras rownd, yym, rownd y fferm jyst i weld beth o'n i'n neud yym o'r un dydd i'r llall rili a beth o'dd yym cynlluniau ni yy am y dyfodol yym a felly ie a'r a'r mis nesaf yy dangoswn nhw y rhaglen ar y teledu felly yym yn bendant oedd hwn oedd hyn yn yy dipyn o o brofiad i mi. Mae'n fraint i cael fy enwebu am y Wobr Shwmae Sir Benfro. Fel rhywun sydd wedi dysgu iaith, fi'n teimlo'n angerddol iawn tuag at y iaith ac yn wedi gylenni. Dwi'n falch, fi'n, wel, fi'n proud o ffaith nes i siarad cyhoeddus Cymraeg am y tro cyntaf. Yym, cefais i fy ffilmo ar raglen Ffermio ar S4C, a hefyd yym jyst yn falch achos bo' fi wedi roi mwy o ymdrech i ddysgu a a gwella fy iaith.